Ӕртыккаг сӕр Уыцы рӕстӕг аргъауӕг Иоанн иудейаг ӕдзӕрӕг бӕстӕйы райдыдта адӕмӕн дзурын.
«Ӕрфӕсмон кӕнут, уымӕн ӕмӕ ӕрхӕстӕг у ларвон паддзахад!» Иоанн уыди, Исай пехуымпар рагагъоммӕ афтӕ кӕй тыххӕй загъта.
Ӕдзӕрӕг ран хъуысы фидиуӕджы хъӕлӕс: Ӕрцӕттӕ кӕнут Хицауӕн фӕндаг ӕмӕ раст ын скӕнут йӕ цӕуӕнтӕ!
Иоанн дардта теуайы хъуынӕй дарӕс, йӕ астӕуыл та уыди гӕрзӕй рон. Йӕ хойраг уыдысты мӕтыхтӕ ӕмӕ хъӕддаг мыд. Иерусалимӕй ӕгас Иудейӕйӕ Иорданы алфамблайӕ ӕппӕт адӕм дӕр цыдысты Иоаннмӕ. Ӕргом кодтой сӕ тӕригъӕдтӕ ӕмӕ сыл Иоанн аргъуыдта Иорданы цӕугӕдоны. Фарисейтӕ ӕмӕ йӕм саддукейтӕй бирӕтӕ саргъауынмӕ кӕй цӕуынц, уый куы федта, уӕд сын загъта: «Калмы цот!» Чи уын бафтыдта уӕ зӕрдӕты ӕрцӕуинаг азарӕй лидзыны хъуыды? Зӕрдиагӕй кӕй ӕрфӕсмон кодтат уый равдисут хъуыддагӕй. Ахӕм хъуыды уӕ ма ӕрцӕуӕд ӕмӕ зӕгъӕт уӕхицӕн, нӕ фыдӕл Авраам у. Зӕгъын уын, Хуыцауӕн йӕ бон у ацы дуртӕй дӕр Авраамӕн цот скӕнын. Фӕрӕт ныридӕгӕн бӕлӕстӕ бындзарӕй акалынмӕ цӕттӕ у. Хорз дыргъ сӕ бӕласыл нӕ зайы, уый акалынц ӕмӕ йӕ баппарынц арты. Уӕ фӕсмоны тыххӕй уылыс донӕй аргъауын, фӕлӕ мӕ фӕстӕ чи ӕрбацӕуы, уый мӕнӕй тыхджындӕр у. Ӕз ын йӕ дзабыртӕ хӕссын аккаг дӕр нӕ дӕн. Уый уыл аргъаудзӕни сыгъдӕг удӕй ӕмӕ артӕй. Йӕ фыййаг йӕ къухы ис ӕмӕ ссыгъдӕг кӕндзӕн йӕ мус. Мӕнӕу бафснайдзӕн йӕ хордоны, зыгуымтӕ басудздзӕн ӕнӕхуысгӕ арты. Уӕд Йесо Галилейӕ ӕрцыд Иорданмӕ, цӕмӕй йыл Иоанн саргъауа. Иоанн та йӕ урӕдта ӕмӕ йын дзырдта: «Хъуамӕ ды саргъауай мӕныл, ды та мӕнмӕ ӕрцыдтӕ». Фӕлӕ йын Йесо дзуапп радта: «Ныртӕккӕ мӕ бауадз». Уымӕн ӕмӕ мах Хуыцауы алы домӕн дӕр афтӕ хъуамӕ сӕххӕст кӕнӕм. Ӕмӕ йӕ уӕд Иоанн бауагъта, Йесо куы саргъуыдта ӕмӕ уайтӕккӕ донӕй куы рахызт, уӕд йӕ сӕрмӕ фегом арвы дуар ӕмӕ федта, Хуыцауы уды бӕлон ауӕрцӕй цӕугӕ ӕмӕ йыл ӕрцӕйбадгӕ, ӕмӕ уӕлӕрвтӕй ӕрыхъуысти хъӕлӕс. Ай, кӕуылау дын мӕ уыцы уарзон фырту!